Hello hello ka channel lo thlir tu zawng zawng te in zavai chi bai leh vek ule tun chum video ah chuan in tharox ppf leh motor chei na chi hrang hrang thlir ho leh ang u a. Monday a ni a, hei Bolero ah hianin piano LED headlight in kan tlak chak a, thlangah pawh khuan Bolero tho a ding a, tah khuan sound lam pawh an buaipui mek bawk a. Heti lamah ve thung hianin steering cover vel ter in a ṭhuin ka hria a, kan en ve leng a. E hlangai thla pahin lo ṭhi mawlh mawlh mai hei. Chuan duster ah pawh fog light lampang a light bawk a ni kan buaipui leh leh. Bolero ah hianin Lal Kennedy an horn a vuah sak a, a man ngat kha a ni a, hei horn pawn nei ring ṭha tawh dawn hle mai. Tah hianin hei SPF kan tih ang chi kha glass ah hianin kan han bel sak a, ti hi chuanin a chhung lampangah hianin nizung kha lut tawh dawn lo hrim hrim a ni. E. Va han tha teh reng em. Helampang hnung lampangah hianin sawmtea a pawn lo ber mek a. SPF hi chu sun control pangai nen khanin a inang lo nasa a, a man pawh tlem in a u deuh zawk a ni. Tichuan Creta ah hianin hei body kit te pawh kan vuah sak dawn bawk a, he lampang ami hi a ni a, Emtech body kit kan tih ang chi kha. Hei mawi dawn khawp mai, Jawan kit kan ti kher leh nghal a. Awle hei hawn pawh kan kan lo vuah zo ta a hei chuanin bolero pawhin kan dawr lawm tak in min lo chhuahsan leh ta e tha lutuk ringawt ta. Pio ah hianin seat cover kan han fit sak dawn a hei a seat te pawh kan technician te an lo thlun leh ta mawlh mawlh mai a eng seat cover nge an vuah dawn tih an vuah zawh lampang ah kan en ang hian auto key in premium seat cover kan tih ang chi kha hei nalh em em mai. a rawng pawh hei a mawi khawp mai hei hi ah kan fit sak a kan la zo lo deuh hlek a ni kena kan finish hunah ka rawn ti lang dawn a nia scorpio pawn hei kan dawr lawm takin min lo chhuah san ve leh dawn ta a seat cover pawh hei nei mawi tawh khawp mai tihian cham phai lampangah-- min haw san dawn a ni. Min rawn dawr bang bang thin a, kan lawm thin khawp mai customer te chunga. Ti lamah ve tung hian hei thar roksa rawn lut ve leh bawk a. Chhung lam pangah khuanin Scorpio eng kan khawih mek bawk a. Thar roksa hei rain guard chrome line kan tih ang chi kha kan han bel sak leh bawk a. A pa tawh sa khawp mai thar roksa rawn chhuak thar hi maw. Hei a rawng pawh nalh ngang mai. Kan dawr min lo chhuah san ve leh ta a mawi ngang mai hei rain guard te pawh a nei tha tawh a nia. Proof letter flooring pawh hei John-a ten an lo phah mek bawk a, helam pangah sun control sawm te an lo bel bawk a, khua lam pangah khuanin hei ambient light kan fit sak dawn a, an lo buaipui mek bawk a hruai ten a mawi dawn khawp mai. Swift te mawi zet mai, a sen mawi vat vat tak mai hei chei turin rawn hlut ve leh a, tah hian hei sun control te kan han bel sak a, tichuan a alloy alloy vuah tur a ni bawk a, saw lamah sawn sawn en chhin vel mek a, tuna an en saw G-max a ni a, hei a inhmeh ber an thlang dawn a ni. Swift ah pawh a lawi an lo vuahzo ta a, Gmax kha hei kan han vuahsak a, amah nen hianin inhmeh nasa ngei tur ngawng mai a ni. Amah hi a rawng hi mawi ka ti hle mai a, hei amah nen hian a inmatch em em a ni, Sun Control pawh hma chu hei an lo la buaipui mek a, inhmeh nasa PON ah pawh seat cover kan lo fit zo leh ta a, hei Luxury Lion seat cover kan tih ang kha a ni a. Hei a hmel en reng reng hian thut a nuam dawn tih hi a hriat reng mai ni. Hei black and red combination a ni a, a mil tur thlap in hei steering cover pawh a lo awm ve leh ta a, hei hi chu a vuah chi ang kha a ni ve leh thung a. Tichuan in hei ambient light chi dang deuh hlek kan hmu a, hei hei hi Cardi ambient light kan tih ang kha a ni a. Hetiang ang a sin ang chiah hma kan lo post tawh ang kha chu blow punk ang kha a ni ve leh thung a, saw lam thleng sawn chu pawl vat vat tawh mai a, rawng chi hrang hrangin a tih ve thei tho bawk a ni. Tichuan hnuai lam pawngah pawh hei a hringin a lo eng vat vat a, tichuan hei a chhuatah pawh hian SIPL five D carpet kan tih ang kha hei a hmang a. chuan a hnuai lehah hian waterproof leather flooring kan tih ang kha hei leather tha em em mai ang kha kan han phah chhuah sak leh vek bawk a chhuat chu duhthut sam in a tha tawh a ni tichuan hnuai lam pangah hian in hei JBL under seat subwoofer kan fit sak a in tan hliar lo ka sikun chang chang a hei ka rawn lak sak che.

Bawk a, hei dumna leh zer zer tawh khawp mai. Rear seat subwoofer kan dah tawh kan tih kha khami chawm tur khanin hei satellite speaker kan han dah sak ve leh bawk a, a lo ring ta em em mai ni sound kha lo tha duhthusam in lo tha ta nih chu maw hetiang hi in duh ve anih chuan ambient light te speaker te leh subwoofer te in duh ve anih chuan Mizo car bazar a engtik lai pawhin a rawn luh theih vek ani. Eng pawh kan lo chei zo leh ta a, hei kan dawr lawm takin min lo chhuahsan ve leh dawn a, Khawzawl lam panga haw tur an ni a an ni hi, hei min lo dawr vang vang a kan lawm thin khawp mai, umm mawi tawh hle ni hei, aw Ambian Lai te pawh mawi zaih zaih tawh khawp mai, Zalo. Aww e khai minister pawh rawn tleng chiah hei kan customer te pawn haw tawh dawn a kan lawm e aw aw ambient light chu pawn atang pawn lang thei tlat tha ngang mawi lutuk a ni scorpio en pawh a chhuak tawh leh ta e ta en line ah chhuat tha zet mai kan han phah sak leh a hei. Waterproof leather flooring kha hei kan han phah chhuah sak leh vek a, chuan a chungah hianin SIPL five D carpet kan tih ang chi kha hei kan phah leh thlap bawk a, chhuat chu tha tawh ngang mai. Helamah Creta N line a awm a, hetah Venue N line ding ve leh bawk a, tah hianin floor lamination leh five D carpet kan phah sak ve ve a ni. Online ah hianin hei Blowpunk LED kan han vuahsak dawn a, tichuanin a chhuat lampangah pawh five D carpet leh floor lamination te kan phahsak dawn bawk a, hei floor lamination kan phah zo chiah a, five D carpet kan han phahsak ve leh nghal dawn bawk a, e khai chhuat chu tha dawn hle mai. Chu an line pawh hei a chhuat lampang pawh kan lo zo leh ta a, carpet a nia a hnuaiah khuanin. ahh waterproof leather flooring a ni bawk a chuan hei microfiber cloth eee tha lutuk pawh an tha a pawh an tha rap thlak tih ang chi kha seat belt lock a ni leh bawk a hei eee tha dawn khawp mai hianin eco vent kan lo nei ve leh a tah hianin hei sun control te kan han belt sak a chuan m tech metal carrier kan tih ang chi kha hei kan han vuah sak leh bawk a. He khai hei John a pawn a uluk khawp mai lo spray mawlh mawlh mai bawi dawn nasa ni chuanin hei sliding window kan han buatsak dawn a hnung tukverh kan hriat angin eco van a hun theih lo a kha kha hei a hun theihin slide mai theihin kan han siam sak leh dawn a nih hi hei a lampang a hi kan technician te an chang khawp mai a. Lampangah hianin ahh a vuah tur an lo buaipui mek bawk a nih hi hei. Ni awm a, tah hian off road bumper an vuah sak dawn a, eight hundred ah sun control kan bel mek bawk a, tichuan he lampangah bolero lo ding ve leh a, hei mtech bumper guards kan tih ang kha a ni a, hei SIPL automotive supply kit awm ve leh bawk a, tichuan hetah hnungah chiah pawn bolero lo awm ve leh bawk a. hei tah hianin sun control kan bel chak leh bawk a khutah chhungah khuanin khu wagoner a ding ve leh bawk a e khai vawiin chu hui rem rem khawp mai bolero day a nia api kan in leh lawk ang pawh khi hnim vel ten tifai a. He khai nuam dawn khawp mai, veng leh sat dawn ni. Oven hei lo lut ve leh a, tah hianin waterproof leather flooring kha hei a seat te kan zar dawn kan han phah chhuah sak leh vek ang a, chuanin hei a tukverh hawn thei loh kha hawn theiin kan han thlak sak ve leh dawn a, hei Ecoven neitu ten an rawn intih hmuh zel mai, kan technician tha tak tak ten hei an han thlak sak leh zung zung dawn a nih hi. Chuanin hei alloy vuah tur te kan la nei a. Power supply kan neih that loh vangin alloy lam pang khawl kan khawih thei lo a, hei min nghak char char kan customer ten fel khawp mai a, eco hu hu lamah khuanin sliding window vel an khawih kha a ni a, an vuah zo tawh em tih a inve leh reng reng ang u aw. Hei an technician ten floor lamination kha an lo phah mek bawk a, hei a leather hi a tha em em a ni kan tih tawh kha. Chuan hei sliding window pawh a then chu an lo zo tawh ni hi. Hei helaia englohna tur kha vuah leh la ngai ta a, a vawnna tur kha maw hei a dang chu hei an zo vek tawh a, tih hi chuan thaw veng takin a chuan leh thei tawh dawn a ni. Ignis ah sun control kan han bel sak a, hei kan zo chiah a tih hianin chhuak ve leh chiah a. Ni pawh an lo zo fel ta a, hei off road bumper kan tih ang chi, thir sakhat kan tih ang kha maw, tum tum tum. Hei kan han vuah sak a, a tipa leh sawt a ni. Tin hei black kit, black combo kit kan tih ang chi kha hei kan han vuah leh bawk a. PPF kan lo ti zo ta a hei. Tle leh sat sat tawh mai a, ti hianin a rang thei tawh dawn lo va, da thei tawh dawn lo bawk a, nei tha leh ngang mai. 3M PPF. Kan hmansaka hei. A thar laiin a thar tirin hei a neitute an ti bawk at hian a thar ang char char hian a lang tawh ve dawn a ni. Creta N-Line ah hianin hei sun control kan bel mek a, a chhuat lampang ah hianin waterproof leather flooring kha hu kan phah chhuak leh vek bawk a. A lampang pawn lo bel mawlh mawlh mai Jonathan. Chuan he lamah hianin seat cover vel an buaipui a, seat cover tlan hi hei a rawng pawh hi a common lo khawp mai a, a common lo lo hi kan duh ni. Chuan he lamah hian hei thar rocks deliver mai tur a lo ding bawk a. He lam pangah ve thung hian XUV seven hundred hei a awm ve leh a, tah hianin sun control te kan han bel ang a, chuan thar ah khuan hei bumper vel an buaipui mek bawk a ni. Pawh kan lo zo fel ta a. Hei seat cover pawh nei mawi tawh nasa a ni hei. A common lo lo kan duh a kan tih kha mawi tawh khawp mai. A chhuat lampang pawh SIPL five D carpet a ni a. Waterproof leather flooring hi kan phah chhuah sak leh vek bawk a. Chhuat pawh duhthusam in lo tha ve leh ta a. Hei sun control te pawh mawi tawh nasa a ni hei. Car pawh alloy kan vuah zo tawh a. Plant hi alloy a ni a. Hei mawi khawp mai. Inhmeh leh nasa a ni. Ka pawn kan dawm i lo chhuahsan ve leh ta a. Ni hi Champhai pan chho tur an ni a, Champhai chauh hmain min lo dawr hram a, kan lawm tak zet a ni. Khati zawng kha tun chung video tan chuan ni leh phawt mai se, next video ah motor cheina chi hrang hrang nen in tan ka lo let leh dawn a nia, in zavaiin mutui mangtha vek awle.